Din, kunwi d aɣ-d-ittwalin akka tisuɛin-agi, azul u mṛeḥba yes-wen. Bɣiɣ ad d-mmeslayeɣ ɣef yiwet n tɣawsa yesɛan azal d ameqqran, anda aṭas n umeslay i yellan ɣef lakeṛwa neɣ ɣef umidag. Imdanen qqaren d akken amek Lmasiḥ ur yezmir ara iman-is ɣef umidag. D acu? Atan isellek-ikent s umidag neɣ isellek-iken ɣef lakeṛṛa? D asteqsi yellan s wazal-is. D acu? Ur nezmir ara ad nefhem lecɣal n Sidi Ṛebbi s ttexmam n umdan. Xaṭer ilaq a nesɛu ṭṭexmam n Sidi Ṛebbi i wakken a nefhem lecɣal n Sidi Ṛebbi. Iwacu? Xaṭer ayen yeḍran f lakerḍa, ayen yeḍran ɣef umidag, mačči d lebɣi n umdan, d lebɣi n Sidi Ṛebbi. Lmasiḥ, ayen akk i t-id-yusa ɣer lqaɛa, yeqqar d akken atan a yi-ṣelben D acu a s-wisselti ama tteḥyuɣ? Aṭas ur guminen ara s lmut n Lmasiḥ ɣef umidag, xaṭer ur wjiden ara neɣ ur bɣin ara i wakken ad amnen s ḥeggu n Lmasiḥ ɣef umidag. Widak i yettwalin d akken lmut n Lmasiḥ ɣef umidag c'est une faiblesse, ɣelṭen. Acuɣer? Axaṭer deffir n lmut n umidag tella-d la résurrection neɣ yella-d ḥeggu. Lmeɛna-s d akken et finalement amidag-nni neɣ la croix-nni c'est pas une faiblesse c'est une puissance. Dayafin nekkni s Imasiḥiyen neqqar d akken La Croix est une puissance. Xaṭer dinna i d-iban leslak n Sidi Ṛebbi. Ayɣer? Axaṭer lmut n Lmasiḥ ɣef umidag, d acu-t en réalité? Lmut n Lmasiḥ ɣef umidag, d akken yemmut mbiɣir ddnub, yemmut mbiɣir lɛib. Ɣef ddemma n wayagi-nni, At Isṛail mi ara laḥqen asfel yellan n Pâques, A, tafaska n izimer ttlḥaqen izimer mebla lɛib, axaṭer win ara yemmten ɣef ddnubat n Dagla-nneɣ ad yili mebla lɛib yellan d Lmasiḥ, c'est le seul i yemmuten deg ddunit mebla lɛib, dayfi lmut ur teggardiw ara, ur teǧǧiw ara, yuɣal-d ɣer tudert. Alors widak yeqqaren belli amek akka Lmasiḥ, Asku il est faible, asku ur yeǧhid ara, asku ur yezmir ara i wakken ad isellek iman-is, mačči d iman-is i yebɣa ad isellek, yebɣa ad iɣleb ddnub ɣef umidag. Ɣef ddemma n wayagi, deg tebṛat-is tamenzut. I wat Korinṭus, 1 Corinthiens, chapitre 1 verset 18, tabrat n Korinṭus tamenzut, ixef amenzu, taseddart tis tmenṭac, yenna, D tidet, abeccer n lmut n Lmasiḥ ɣef umidag, d tidderwect i wid iḍaɛen, d tidderwect i widak iḍaɛen, widak ur iẓrin ara d acu i d lebɣi n Sidi Ṛebbi. D acu yeqqar Meɛna ɣur-neɣ nekni yellan deg ubrid n leslak d tazmert n Yillu. D tazmert n Yillu. I wacu i d tazmert n Yillu? Axaṭer Lmasiḥ ɣef umidag. Aɛdaw, uqbel ad immet Lmasiḥ ɣef umidag, yeɛreḍ i wakken ad t-iɛayer, yenna-yas, Ma d tidet d Mmi-s n Rebbi telliḍ, ṣubb-d ɣef umidag. Lmasiḥ iruḥ, ikemmel axaṭer yeẓra d akken Ma yella yemmut ɣef umidag, bɣir ddnub, atan ad iɣleb ddnub, yernu ad d-ilaḥeq tarennawt i kra n win ara yamnen yis-s. Ɣef ddemma n wayagi, yenna-ak, Asma ara ttwaɛelqeɣ, ad d-jebden anda imdanen akk i t-id-muqlen ɣer ɣur-i. Ass-agi, nekni s yimdanen nettmuqul ɣer umidag, ɣer lakeṛwa, ɣer uṣelleb-if i yettwaṣelleb Lmasiḥ, Numen axaṭer dinna i yeɣleb aɛdaw, din i yeɣleb ddnub, tarennawt ttunefk-aɣ-d i nekkni, non seulement d akken Lmasiḥ yemmut ɣef umidag, d acu, yeḥya-d ass wis tlata. Ɣef ddemma n wayagi i nettwali d akken amidag La Carwa, c'est une puissance, c'est une force, iwakken s kra n wayen ara yamnen ur yettmettat ara, lameɛna ad yesɛu tudert n dayem. Mačči dagi i d-yeqqar wawal n Sidi Rebbi. Ɣef ddemma n wayagi daɣen, rrasul Bulus yenna d akken, Ur zmireɣ yeɛni ad zuxxeɣ s kra deg ddunit anagar amidag, axaṭer d amidag kan i k-illa, yeɛni Leslak n Sidi Ṛebbi. Ɣef ddemma n wayagi, deg lakeṛwa neɣ deg umidag banent-d kra n tɣawsiwin. Tiɣawsiwin i d-ibanen fell-as d akken Sidi Ṛebbi d bab n leḥmala, Sidi Ṛebbi d aḥeqqi, Sidi Ṛebbi d win i yebɣan ad aɣ-isellek yernu yusa-d ɣer ddunit-agi, d ay fi d-tban tmannagt, i d-tban tezmert n Sidi Ṛebbi ɣef umidag. Ssarameɣ akken Kečč a gma neɣ kemm a weltma, ad tmuqleḍ ɣer umidag non commun faiblesse, d acu? C'est d tazmert n Sidi Rebbi i d-ibanen deg-s i wakken kečč neɣ kemm ad tidireḍ. Ǧǧiɣ unhan a talwit ɣer tikti nniḍen.